Ah, mũthuti kamitha nywa Wanyua? nĩ ngatho kũrĩ ngai nyene nĩ gũtũgomithania Ee, na gũtũhe ũgima wa mwĩrĩ ee, na ũrangĩri mũkaruma ee. thutha wa kũhetũkĩra wiki igĩrĩ cirarĩ na gĩthagathago na maũndũ maritũ Eh, Aha. rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩ rũroneka rũhoreire rĩu Ĩĩ. Eh, nĩ kũrarĩ na maũndũ maritũ mũno wiki icio ihetũkĩte Mm. na rĩu nĩ kũroneka rũrĩrĩ rũnyitanĩte mũno Mm. ũrũmwe wĩho ndataragia nĩ cũcũ hĩndĩ ya emergency Mm. akanjĩra ũrĩa andũ makiraga ki Mm. ona worio kana nĩ ũĩ ng'ania Mm. na nĩ mamaguo ũkauga ona ndũmũĩ Mm. Eh, ũgacoka ũkagĩa na mwarahũko Mm. ũnyitĩte ciana citũ Mm. itarĩ itonire mau mau na itaiguire nyĩmbo cia mau mau Mm. ona ciana citũ rĩu nĩ iraina nyĩmbo icio Eh, no kona akĩina nyĩmbo icio nĩ ci- ciamũingĩra mahĩndĩ mm, kona njuĩrĩ nĩ yambarũrũka mm, na agakũra ritho ta njenũrũ mwaria ma mhm. ta tũhe ũhoro mũthuri kamitha Ah, rĩu ũrenda ũrenda tũingĩrĩre ha rĩu ka njarie ũhoro wa kĩinyupatikira warie ũhoro wa maũndũ maya tũragereire kũhagũrwo gwa gacagua

Nĩ tũkwenda tũhonokio nĩ Ngai maheni na tũkaragia ma, tondũ ũtheri ũkoragwo ũrĩ ma. Maheni nĩ nduma. Nake nĩ gwĩtigĩra mũthũngũ, tondũ mũndũ ũcio nĩ mũnandĩ na mũnandĩ ndakararagia ndangĩkaragia mũthũngũ auge no.

kana tuge ihĩtia rĩmwe inene mũno rĩa kerĩ ti inene ta rĩa mbere ngari cia matatũ ikĩhakwo burangi rangi wa ngeretha na ũngeretha ũrĩa ingĩ nĩaugĩte bendera wa ngeretha nĩ ũgacokio nĩ ũgacokio nĩ ũkanĩkwo thutha wa mĩaka 50 Noguo riboti ciothe cia maũndũ marekire ma mau mau ikirutwo gũkũ, mũndũ moragire, na ndũĩ, na ndũĩ, na macira marĩ igoti-inĩ makoniĩ mau mau. Rekondi icio ciothe, bairũ ciothe igĩkinywo. Kwa DV, kwa ma-DV gwatũũraga atumia acio twakagio, na tũu twarĩ twa gũcina bairũ. Iria ingĩ igĩkuo igĩthiĩ Rũraya ikĩhithwo kũu.

nĩũkanĩheane kũndũ ka nĩ nyambugi arĩ ũrĩa gati warĩo na njuĩrĩ yarĩo akiuga ye ĩno mwaka mũndũ gwĩtwo rĩgati angĩatindĩkirwo na atindĩkwo nja na rĩgati akĩeherwo mahĩtia na makĩoneka na akĩrwo ndũkarute gĩtĩ kĩu thĩinĩ wa mount kenya region yatũranio kwa nĩ ũndũ wa kura ciake tondũ nĩ akenda kura ĩkorwo yatũranĩtio ũguo nĩguo egĩkire tu akĩrwo ũthondeke iruga na iruga rĩrĩ rĩkĩrĩo maruga mothe ma mũthũngũ nĩ makoragwo na maũndũ marĩ ho ndikwenda kwanĩrĩra tondũ nĩ maũndũ mao ma thĩinĩ ona maitũ ma thĩinĩ ndingĩanĩrĩra ũrĩa twĩkaga na ĩgĩthondeka iruga makĩrĩa iruga gwatuĩkĩte mũndũ gwĩtwo Elijah nĩ gwetwo thirũ arehwo manyeni gweni rĩarĩ mwĩhĩtwa warĩ muma warĩ muma na kĩrũme rutithania wĩra ũguo atia no mwaka angĩkiri ũguo Tsono kini chao zinyauza. Kama utanigiza mimi na kini chao ziko dia Australia. Eh, yuati. Nisemi, nisemi tawa Australia. Abiri akĩmuugĩra mbu na akĩmwĩra we ti kingi wao nĩoragire maithe mao na matirĩ hĩndĩ makariganĩrwo na matirĩ hĩndĩ makamohera. nake gacokio kä mahĩndĩ ĩĩ mandwa marĩa aku mahĩndĩ ma andũ arĩa oragire agĩkĩra agĩkua magĩkĩrwo weri magĩtwarwo ngeretha na ũrĩndĩ gũkũ ihĩndĩ rĩao ya kĩmathi mahĩndĩ mahĩndĩ ma kĩmathi thĩ matiorire na koitarel

nĩ mburugĩtia calũ agĩcoka naguo ũgĩthiĩ rũraya nĩ marĩ magongona mao na magongona mekaga marĩ mao na nĩ tũmoĩ gũtirĩ mũtirĩrĩri bũrũri ũyũ ũtoĩ ndeto icio tondũ ithuĩ tũtirutaga wĩra na mũhu na mahĩndĩ ma andũ makuĩte

Barĩ gũkinya hau, kana thĩna ta ũcio ũkoragwo quantum. Nĩ thĩna ũnyitanĩte na ngoni na ũruto thoe. Nĩ forces irĩ thĩinĩ wa irĩ thĩinĩ wa universe nĩ kĩrĩa irĩ thĩinĩ wa kwa ngomi maũndũ maya mareka thĩinĩ wa kwa ngomi na athũngũ matiĩtĩkagia maũndũ maya marĩ kuo chapta ĩyo matiamendaga ona gĩthomo kĩu matiamendaga nginya rĩrĩa mambĩrĩirie kondestadi science kana physics thĩinĩ wa quantum na physics ya, ya quantum nĩ thĩna mũno kũmenyererekaga wĩra tondũ ĩyo ĩikara gĩgĩcenjania mara ũkona nĩ ũrona kĩndũ wakati mwingine huoni ũgatiga nĩ wona ũndũ rĩu ũgĩcoka ho ndũrawona tondũ nĩ manifestation ya spirit na mũndũ ũrĩa ũhotaga kũandastandi maũndũ maya no mũndũ mũigũ Tondũ ũcio nĩ ũgai mũnene mũno. Andũ arĩa angĩ monaga thĩ njega yuraga mbura ĩrĩ rugarĩ ĩrĩ rũhuho, no thĩ ya quantum matimĩũĩ tondũ ũgĩ ũcio matihetwo. Na ũgĩ wa quantum nĩ wa mũndũ rĩra angĩmũigwo ngothi yake. Na harĩ andũ acio aigwo marĩ ngothi ĩyo njirũ, ti andũ othe mahotaga kũ understand quantum.

harĩ ngũngi ĩno gwetaga nũĩ nũ kwanja no atũmĩirwo kĩrĩa message nĩ mũthũngũ ati ndĩmwĩre ngũngi nĩ kĩ tondũ nĩ hĩndĩ arandĩka mbuku nĩ heagwo site thĩinĩ wa mbuku yake ndakwĩrire atĩa niĩ ndirenda kuoneka mbuku-inĩ yake ngũngi nyingĩ ti yao nĩ magete yao Rĩrĩa niĩ Harani ndĩraria na kuuga atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Ruto thĩna wake ti physical gĩkũyũ kĩrĩa kĩrĩ ho tũthiĩ. Ona thĩna wa Ruto ti Gen Z. Hapana. Thĩna wake nĩ mas- nĩ spirit cia maithe maitũ marĩa marĩ mbĩrĩra icio nĩ ciũndũ ũrakĩrĩa nene mũno akorwo ndaramenya amenye atĩ thũ yake ti gĩkũyũ gĩkĩarona gũkũ atindĩarithumbũra Na gũtuĩkĩra andũ nĩ moragwo nĩ macini, acio ti ũndũ ciake. Ti ciake nĩ maithe maitũ marĩa makuire magĩthiĩ mbĩrĩra. Nĩ marĩ control nene mũno ya quantum. Na quantum nao ndũngĩama understand angĩkorwo ndũĩ spirit, your ancestral spirit. ũguo rĩu nĩ tũrona kũhana ũguo na tondũ spirit ya mũgĩkũyũ arĩkia gũkua nĩ nyitaga andũ ake arĩa marĩ muoyo rĩ nĩkĩo jenzi yaumũrũrũkire ũguo mũtikae kuga nĩ ng'ani warehire jenzi no nĩ ma- nĩ andũ arĩa marendĩrĩra makona this is too much hagũthire hau hathire hau hathire hau nakuo john david nĩ akũmenya kũrĩ mahinya mangĩ na kũrĩ ũũgĩ ũngĩ ũkoragwo wĩhithĩte no ũnĩtwo nĩ thĩ na rĩu mwĩcirire twombirwo naguo nĩ ngai atũkinyire meciria hau no nĩ ũĩ no spirit warĩkia ũguo kũrĩ maũndũ mangĩ tũgumbũraga kana tũmenyaga atĩ ĩno toyo yunivasiti itũ nĩ kũrĩ yunivasiti na nĩkĩo intanti nĩkĩo gwĩkagwo collision ya atoms na sub atoms Ũgetige ka atũng'uni kamwe gagakinya handũ yo eko karĩ njũnu ũgakora nyingĩ atũng'uni nĩ ciũkire igĩrĩ ĩno yakĩyuma ĩmwe na ndĩrĩ na tofauti bũthĩ yao na ĩrĩa ĩngĩ haha rĩu ndũngĩhota kũandastandi tondũ nĩ atĩrĩrĩ ona mũgĩkũyũ nĩ ugaga thĩ nĩ igĩrĩ

ici nĩcio itũmĩte age kwĩmenya agatuĩka dictator na madictator mothe mathiagĩra na kĩra kamwe ndarora dictator ũgwĩtwo hitler hitler athiĩte nginya agathondeka kĩgongona gĩake ona agathondeka swastika swastika nĩ emblem ya kĩgongona kĩa hitler na akagĩa handũ athiaga akĩarĩ kĩrĩma-inĩ nĩho atigaga na hitler augire atĩrĩrĩ ndoka kũrĩkia wĩra ũrĩa kristo atarĩkirie we nĩ njũĩ nĩ mũthomi nĩ ũyũ ũguo Eh, atĩ okire kũrĩkia wĩra wa- ũrĩa kristo angĩakire atĩa tarĩkire kana oka kũrĩkia wĩra wa kristo Why is that? Already Ayahudi makĩria ma milioni milioni ithathatũ arĩa makinirwo na mwaki na ma- na- na- mahũrirwo ngathi na magĩkĩrwo ngathi ta cyanide na iria ingĩ milioni ithathatũ na andũ airũ aingĩ mũno acio gũtiarĩ kwarĩrĩria ona atũngwa yangĩ ũrĩa ithe nĩ akũnina Rocky Ruru, Rocky meets Pinchio. Ũngĩrora ũngĩrora ũngĩrora kĩrĩa tendency ya arutwo nĩ ĩrathiĩ kũnyitana na hijra na ũhoro ũcio ũraumana na maheni ũra sorry ũraumana na Marakara. guoya guoya Ĩĩ. ũkarehe marakara makarehe maheni ma kũdefend Already iguo arona thĩna wake nĩ wathira tondũ nĩ aturania Mount Kenya region. No ũkamenyera harĩ kĩndũ kĩmwe na kena riga mũthũngũ mũĩkũ egicaga atĩ ndenda kũhe andũ aitũ mũhuko ndimambĩrĩrie gwĩciragia ũhoro wa nandi ndigio ndũrĩ mũru kwĩ we Ngai nĩ kũhete riri ũtarĩ na andũ angĩ aingĩ. Nĩ tũronire ũrĩa kũrathiĩ. Parliament nĩ gũkoragwo na Bible na nĩkĩo mehĩtaga nakĩo. Senate nĩ gũkoragwo Bible na nĩkĩo mehĩtaga nakĩo. Igoti-inĩ nĩ gũkoragwo Bible na nĩkĩo mehĩtaga nakĩo. Rĩrĩa mũndũ ahĩta ũguo rĩ, agĩthiĩ kwamũrwo akorwo arĩ njanji kana akorwo arĩ magistrate rĩ, andũ aya matirĩ mamenya makorwo maikũrũkĩtio thĩinĩ wa quantum area na ngoma cia maithe ikoragwo itikenirie rĩrĩa ũnyitĩte bibilia ũrehaita na bibilia bibilia tio thĩna thĩna nĩ maithe manyu marĩa marĩ mbĩrĩra tondũ nĩ mokaga magathikĩrĩria mũthenya ũkũ ya ihaki harĩ kaũndũ gakahanĩka Tondũ wa kuuria nĩ woya ihaki na wehĩtire ndũkoya ihaki. In the quantum world, harĩ kaũndũ mekaga. Nĩ wahakwo na ngiri ĩmwe wekĩra mũhuko wogomie kira Mwena ũrĩa naguo kĩrĩa gĩaku gĩgatindĩkwo. Haha nĩho tugaga about karma. Weka wega nĩ weka atĩa? Nĩ weĩka. Nĩ weĩka. Ona ũũru weka ũũru nĩwe weĩka. Weka ũũru nĩwe weĩka. Weka wega nĩwe weĩka.

O nake nĩ mũkristiano. Na rĩu John nĩ mũkristiano. Mũtumia arigathi nĩ kĩĩ? nĩ pasta Pasta. Ĩ mũtumia arutwo nĩ ũbacia metaga ũbacia. injiguaga magĩtwo ũbacia Oyo rĩngĩ mwĩta. Itĩ itĩ icio marutia kũ? o kanitha-inĩ Nĩ ũmeheaga kana nĩ kũheo? Imwe nĩ cia kwĩhe, iria ingĩ nĩ kũheo. Nĩ mũĩ kanitha ũkoragwo na energy cia kũruta? Rĩu ũthiĩ ũkambĩrĩria kanitha na ũkawĩta ũrĩa wawĩta rĩ, mwambĩrĩria wa kanitha nĩ akoragwo akĩmenya kanitha ũkoragwo thĩinĩ wa quantum.

rĩrĩa andũ acio matirathiĩ kanitha-inĩ mũno ĩ mũno mũno mũno matitĩraga magacoka makaiya mũno nĩ aici ĩkũragana magacoka makoragana no gũtirĩ sande mũndũ ũrenda gũthiĩ gwake arenda gũthiĩ kũ mũkanitha rĩu hau nĩ mũthĩna tondũ thĩinĩ wa kanitha icio maithe maitũ na maithe mao nĩ marona gũkũ nĩkuo gũkaga gũkũ nĩkuo gũkaga maũndũ matangĩmenyeka gũkũ nĩkuo gũkaga kũrĩ maũndũ mangĩ matangĩmenyeka ũrĩa mathiaga nĩ maya maũndũ nĩmo mahutanagia na ndwari maũndũ maya nĩmo makoragwo na ndwari na harĩ anake ĩkoragwo na watatũ hau ndikwaga kũgweta na nĩ andũ qualified thĩinĩ wa medicine no tũkinyĩra handũ ngamera haha ti haku na hinya ũyũ ndũrĩ naguo hinya ũyũ ũrĩ hana na ndawa ndĩhonagia kĩndũ kĩrĩa kĩhonagia nĩ guoko gwaku nĩ guoko gwaku kũhonagia nĩ ũndũ wa quantum energy gũthikĩrĩria kwao harĩa tũkinyĩte ũmũthĩ wona ndĩthia kũrĩ andũ mangĩ pastor nĩo mathiaga maithe makanjĩra nĩ twathiĩ twathiĩ kuna tondũ ũũgĩ ũyũ nĩ ũũgĩ ũrĩa witũ mũkari nĩ tũici rĩu ndona ciũĩ nĩ tũici ĩgatĩte ciũĩ

That is in our sabbatical leave. On our to keep spirit in order to arrange in our sabbatical leave. Uikare hau uhuru kustarehe. No gĩtama gĩaku nĩ maratindĩka. Gĩtama gĩaku nĩo marĩ na ndama ciaku. Na mũndũ ta ũcio-rĩ, Mũndũ arĩ gũkinya hau njamba nderĩ agĩria. Ĩno anyua kama. Ĩĩ. Mũndũ arĩ gũkinya hau nderĩ agĩria. Akiraga ki. Gĩtama gĩaku gĩkorwo gĩgĩtwarwo thĩinĩ wa area ya Kuntam. Rĩu tondũ ũguo. Rĩu. We arauga nĩ gĩkũyũ atũrania. Ĩĩ anyarira. Nĩkĩo nĩkĩo rĩu ũrona gĩkũyũ nĩ kĩnyitanĩte. Mũno ta thimiti. o na rĩu no ũthiĩ na ndũkore gĩkũyũ kĩrĩ borithi nĩ kĩire nguo tondũ rĩu harĩ spiritually harĩ maũndũ marĩ thĩinĩ wa mĩtwe yao nĩ kũririkana mũndũ ũgwĩtwo mũcuha kĩamani witũ Mm. nĩ athiaga irima-inĩ ĩyo thĩ nĩ wa irima ona nĩ ũmonaga akĩrĩ nyaga rĩrĩa tũrĩ mahoya ma mweri 27 Nĩ ndatĩraga. Ndangĩtĩkĩra gũtwĩra tondũ nĩ wa irĩma na tũrĩ irĩma. Harĩ kĩrĩma kĩrĩ Amerika mathiĩte Mount Wikira nĩ ewa Eoy Mountain Amerika. Marĩ kuo ũgĩtuĩka rĩu wathiĩ kĩrĩma-inĩ wathiĩ kwaria na mahinya ma igũrũ

Hĩndĩ ĩyo marĩ mahoya-inĩ kĩrĩma-inĩ kĩu, Amerika matihana ta ithuĩ marĩ maũndũ mangĩ mekaga thirikari icio. Nĩ data yoyo ya crimes iria ciĩkagwo Amerika cionwo kana nĩ ikũgwa kana irĩ igũrũ rĩrĩa marĩ kĩrĩma-inĩ. Ndĩraria ũhoro wa Kamau Mũcuha. Nĩwe kĩama gitũ.

mũndũ agĩthiĩ gwĩkire ngoya rĩciria rĩa gũthiĩ kũringa mũndũ njũgũma agakorwo nake tombo wake nĩ wagariũrwo nĩ spirit cia maithe na andũ marĩ gũkinya hau meciragia mwĩcirĩrie ũmwe na nĩkĩo wonire Gen Z yaumũrũrũka no mũndũ ũtarĩ na ũgĩ ũcio areciria nĩ ng'ani ya ũiru ya andũ maumũrũke na ũngĩthiĩ handũ hangĩ ũtuirie no ũgakora nĩ ũngai kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa ngai aheire mũgĩkũyũ gĩkũyũ embu na merũ na mbere marĩ gĩ- marĩ nĩ marĩ kĩheo kĩu Ũkameera mahe ng'ani ya vote na nĩ ng'ani ũkũheo vote na makarĩa indo ciaku o nao magĩthiĩ gũkoma nĩ moĩ nĩwe makaha mĩtĩ kĩroko. O ũtukũ spirit ĩgoka ĩkamanyita othe ũkaigua ng'ania nĩwe twathiĩ kũha mũtĩ. Nake mũndũ ũtoĩ ũhoro wa quantum na mũgĩkũyũ na spirit ya maithe make marĩa marĩ mbĩrĩra akauga mĩtĩ yakwa nĩ ĩrekire atĩa Mm, ĩrairwo nĩ ĩrairwo nĩ yairwo no ngĩmũria mĩtĩ ĩyo harĩa ĩrĩ ndori no kĩu nĩkĩo kĩheo kĩa mũgĩkũyũ nĩ arĩ tabia yake na kaũndũ ekaga ndarũthũkaga Rĩrĩa maũndũ marathiĩ harĩ handũ akinyaga agakira. Ndiũĩ kana nĩwe wĩraga kana nĩ maithe mao marĩa marĩ maithe make marĩa marĩ mbĩrĩra mamwĩraga akire. We ũgwĩciria no mwĩraga Kamau? Nĩ nĩ kũhehererwo ahehererwo nĩ maithe, Nĩ kũhehererwo. akerwo akire ki. na ndanaigua athuri arĩa metagwo athuri atirĩrĩru nĩ matũmagĩra kiugo kĩu kũhehererwo wahehereirwo ĩ werwo tũkire ki no ũngĩmũria nũ ũramũhehereire rĩ Mm. tondũ ndũngĩtinda ũkĩmũria rĩ nĩ aramenye nĩ agũkwĩra nĩ ngomi ciao No ũngĩthiĩ kanitha-inĩ makanitha maya, na nĩ ndauga marũgamĩtio na marũgamĩtio na ngomi cia maithe, marũgamĩtio na Bibilia. Bibilia ĩrũgamĩtio na njata, na njata nĩ ũũgĩ wa igũrũ. Na ũkaigua kũu nĩ twaumire. Kũu nĩ twaumire. Na tũkĩhonoka. no kũhonoka kũrĩa kwahonokirwo nĩ andũ aya ti kũhonoka gwa tũkũtendereza nĩ kũhonoka gwa kũgia kũhonoka gwa kũrĩ andũ arĩa ũguo nĩ ũyũ nĩguo mwaka ũrĩa ahonoku andũ marauga bwana asifiwe ona andũ matarĩ akristiano ũkaigua bwana asifiwe nginya wakinya kuona nĩ tũthakie mũno na maũndũ ma igũrũ gwekagwo igũrũ nĩ gwekagwo kũ kaũgũ thĩ gwekagwo kũ ndauga igaci arĩ thĩinĩ wa sabati kũri tatũtarĩrie ngai kũrĩtũkĩra reke ndige kuga ngai reke njuge maitũ maitũ kũrĩ hĩndĩ ũkĩenda ũndũ marege no wende ũndũ marege makauga ũndũ ũyũ ũkaona thutha wa mĩaka ĩtatũ thutha wa mĩaka ĩnana thutha wa mĩaka ĩtandatũ ũndũ ũcio nĩwe ũkawona

Ũrona hĩndĩ ĩngĩ andũ marakarĩte ũguo kura ciao? Aca ndindona eh, rora marakara maihũrĩte andũ na njĩra Ũkona nĩ mai eh, ma- harĩ marakara marĩ thĩinĩ wa andũ. Na rĩu andũ arĩa othe mahatirwo rĩ, a mbunge rĩ, kũrĩ mũndũ ũngĩthiĩ kioski-inĩ akanyua tu ndangĩgeria ndakĩtĩkĩra. gũtirĩ ũngĩtĩkĩra tondũ arona gwakĩũragwo wathiĩ seneti andũ acio marona o makĩũragwo wathiĩ kũrĩ majaji nĩ ũkuona mongereirwo thigari tondũ rĩu gũtirĩ jaji ũngĩtĩkĩra gũthiĩ marigiti akagũre ngojeti na agũre waru na akagũre minji marigiti tondũ arona agĩkakĩra wakiũragwo

agĩkĩrwo ndege agĩtwarwo Rhodesia na tu maũndũ twake tũtiokire wega mũno akinya Rhodesia wĩra wa maheni nĩ wa maheni ona ũũ nake atwarwo kwa ngeretha wagĩire yunivasĩtĩ ũtukũ kwagĩire gathĩna mathandũkũ makĩambĩrĩria gũikio agĩtuĩka ndarendekana kũu agĩkĩrwo ndege agĩcokio embakasi agĩthiĩ magũrũ nginya agĩthiĩ kwao arĩ a gatũndũ ndarendwo nĩ andũ a gatũndũ na ndũrendwo nginya rũraya kũrĩa athire yunivasĩtĩ akĩingatwo tondũ ngeretha amwĩrire kenyatta ũgatũmũĩ nĩ skora

ũhoro wake nĩ wa bira ndagacoka tene haha rĩu nĩ ndĩronire mũndũ ũgwĩtwo kamau na mũndũ ũgwĩtwo kĩmani wa ichong'o nĩ araririe mũno nĩ ararie maũndũ moru mũno makũmake sure nĩ ũhoro maikarĩte thĩ magathondeka na andũ othe magetwo makerwo ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo rĩga tiarĩ mũru Ũrĩa akuire indo cia mũrũ wa nyina. Ciũrĩirie nginya mũrehi wa machitaka thĩinĩ wa mbunge nĩ aremirwo nĩ gũthibitisha ũhoro ũkiuma thĩinĩ wa parliament ũkĩingĩra thĩinĩ wa quantum

aeni makĩingĩra thikũ iria iheagwo ningĩ mũndũ nĩguo aapishwo nĩguo akorwo nina kĩu kĩnyihio it was even less than a day no nĩ twehĩtire na tũkĩoya baibu tũkĩhĩta nayo na tũkiuga mungu nĩ saingĩ

nĩ rĩrĩ energy na energy ĩyo ĩikaraga emĩtagwo harĩ energy emĩtagwo nĩ ibuku harĩ energy emĩtagwo nĩ ibuku inyuĩ mũrĩ athomi inyuĩ mũthikĩrĩirie ti mabuku mothe marĩ energy nĩ kũrĩ buku iria irĩ energy ya buku yandĩkĩtwo ĩkambĩrĩria kwaria ũhoro wa kũũraga kĩhoto kana kwendia kĩhoto kana gakĩngĩkĩngĩti kamau Eh, eh, mũno nĩ betri ya, ya justice ĩ kana kũraga kũraga kĩhoto mũno Marĩa mangĩ maragia ũhoro wa, ta ũngĩthoma ibuku rĩa British Gullag, no ũigue maũndũ ona no ũremwo nĩ kũrĩrĩkia. Nĩũthomete British Gullag? Ĩĩ na ũkaigua maũndũ me magigi kwanja magĩtarĩria ũrĩa atumia mekagwo ũkae na, reke ũtigane na ibuku rĩu. ona athũngũ matiendaga kũrĩthoma ibuku rĩu nĩ rĩrĩ hinya warĩo nĩ rĩrĩ energy yarĩo tondũ nĩ rĩarĩkirie kũhutia andũ marĩ mbĩrĩra nĩ rĩathire to the extreme ya ũru arĩa marĩ mbĩrĩra rĩrĩa ũrarĩthoma nao nĩ maiguaga Na arĩa maoragirwo hĩndĩ ĩyo nĩ maiguaga na magecokera. Hau nĩho energy yumaga. Nĩ yonaga mbĩrĩra. Mbĩrĩra nĩ ĩrĩ energy ĩrutaga. Na energy ĩyo rĩ, andũ aingĩ metĩkĩtie atĩ energy ĩyo ĩrĩ mbĩrĩra-inĩ rĩ, energy yakorwo yarĩ ya mũndũ mwega rĩ, energy ĩyo nĩ ũkũnyua nayo nĩ ĩgũgũteithia. Rĩu tũrĩ ũndũire-inĩ witũ. wa wĩtĩku witũ wa thĩinĩ mũno wa binadamu to wa mũngu nĩ binadamu na nĩkĩroneka handũ handĩkĩtwo mũndũ mbĩrĩra nĩ ciĩtigĩrĩtwo mbĩrĩra nĩ ikoragwo ciĩtigĩrĩtwo mũno ti mbĩrĩra mahĩndĩ na njũri cia mũndũ ũcio ũtikĩtwo hau na tĩri wa mũndũ ũcio ũtikĩtwo hau no nĩ energy yake ĩrĩa yatigire ĩkiuga atĩ ngĩkiokio no ndicokaga na ndĩracoka no ariũke ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩ magia nĩyo nĩyo ĩgiaga andũ na rĩu tũrekire kĩndũ kĩnene mũno kĩndũ kĩũru mũno

ya bũrũri wa kenya na andũ a kenya mbere ya ndũrĩrĩ ũrarĩ ũndũ mũnini mũno na wagũtũmĩra bilioni nyingĩ mũno kũhaka members a parliament na kũhaka members a senate na kũhaka majati nĩguo marutũrĩre mũndũ ũgwĩtwo legacy

Igũrũ nĩrĩo rĩrĩhaga fee. Kũrĩ tũmaũndũ tũtarĩ twamenya, tondũ ũgĩ ũmwe tũtikoragwo naguo, no rĩu ngwĩciria andũ aitũ nĩ mambĩrĩria kũmenya nĩ atĩa kũrathiĩ. Ndauga kuma rigathĩ arutwo, mũnyitano ũyũ mũrona andũ manyitanĩte umĩte kũrĩ maithe maitũ marĩa marĩ mbĩgĩra. Ko thirikari nĩ ĩkoragwo ĩrĩ thirikari ta iria tũiguaga kana tũĩ rĩ, ta rĩu mangĩambĩrĩria kuoya data, wajibũ matinda mahana atĩa igoti-inĩ andũ mara- mahana atĩa matinda andũ nĩ marahũrwo ũtukũ macio nĩ mateithagia na mũthũngũ nĩ akoragwo na bata mũno na maũndũ macio tondũ nĩo- nĩoĩ mahoya maya ma andũ marakara ma andũ na mahoya ma andũ nĩ me manifestaga spiritually makarehekĩũndwo nĩkĩo ndauga mshikamano ũcio ũrĩ na rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ gĩkũyũ ebu na mĩrũ na mbere tumanĩte na ngoro ciao umanĩte na ngomi cia maithe mao marĩa marĩ ĩrĩa mũthũngũ nĩ amenyete ũguo akiuga andũ aya matigakorwo maikare marĩ gĩkundi kĩmwe

divide and rule Great division gĩtigĩcoketio thĩinĩ wa gĩcokeirio profesa kibiki na ndirĩ na thĩna na profesa kibiki tondũ mũbira wa ngai ngori gĩthiĩ kũingĩra agarũra njĩra igũrũ arĩ hau nĩ ũmwe witũ Mũtikae kũhaana ta mũngĩorota Purobesa Kidiki. Kidiki nĩ wa Mount Kenya. Mũtingĩmenya ũrĩa ngomi irenda gwĩka. Mũtikae kũhaana ta mũngĩthiĩ kũmwĩra niĩ kirĩ ũru nĩ kuoya gĩtĩ kĩu. Mũngĩka ũguo no mũko- no mũkorirwo mũrĩ emotional. Rekei aikarĩre gĩtĩ kĩu anengerwo. tũtigairie mĩaka ĩtatũ rekei arute wĩra rekei e proof no atĩrĩrĩ mũndũ mangĩ nĩ makomi reke ũguo gũtiĩte gũtirĩ no mwĩke atĩrĩ andũ a Mount Kenya region mũige thayũ

ĩrĩa mekaga nĩ gũteithĩrĩria ngai gũtũma twĩke mawĩko mega thĩinyo tondũ makoragwo marĩ araika arĩa thĩinyo ũrĩa ruto atiga eka kana nĩ gũikara mĩaka ĩngĩ igana rĩmwe kana nĩ gũtiathiĩte nĩ atĩ nĩ atiga ekĩra

Nĩekĩra andũ a Nabe, rũrĩrĩ rwa Nabe, handũ horu mũno, atĩ ma- matikaruta wĩra na ngwa yake. Nĩharĩkoragwo nĩharĩkoragwo na kiugo andũ mareyũria, mũndũ ũcio aumĩte kũ? Ĩĩ nĩ mũnabii, ndang'ania, ai hau tũtigateithĩka. Ĩyo nĩyo sifa ĩmwe ya makabira ma Afrika.

make campaign moya thirikari ũrĩa ekagwo arĩ thirikari-inĩ ya mbere nĩ ehĩtie ndageka makamu wake na rĩu nĩguo areka nĩkĩ kĩrĩma kĩrĩma kũrĩ hangĩ hatinaga gĩthomo ingĩ mwena ũngĩ nĩ ũrutwo ũrĩ na thĩna kana nĩ community yake ĩrĩ na thĩna

nĩ arakuire ndarĩ ho rĩu nĩ mũriũ rĩ ho handũ ha mwĩre thikĩrĩria macani maya ũtũkompensi kana wehere macani nĩ maitũ kiugo kĩu ndaririe na andũ acio matũraga maugaga ona kũrĩ handũ ngũmenya ũmwe wao memba wa parliament erire ndakũingĩra ndege nake akĩruta ũru akĩmaririkania ma- macani ma kirico akĩproceserwo maratathi na ihenya na akĩrwo athiĩ rũraya ũyũ nĩ president ndangĩhota kuga inyuĩ ngeretha nĩ inyuĩ mũragire ndivyo wayatagwo ukamau Koitalel. ĩyo nĩ koitarero

Kopiya kya thirikari nĩ kĩarehagwo gũkũ gũtirĩ kĩndũ tũngĩakinyire kuona hĩndĩ ya Kenyatta. Nĩ ngũririkana mũthuri wetagwo ũrĩa warĩ minista wa land na settlement wetagwo Jackson Aga, ja, ja, wetagwo Jackson Jackson Againi. Ĩni Jackson Againi. Rĩrĩa mũi mokire rĩ makĩambĩrĩria kũrũĩra kĩrĩa rĩ isaka cia nairobi-rĩ augire tiga nĩ ũndũ tũtarĩ corrupt-rĩ kũndũ arĩ corrupt kũrĩ kĩndũ mũngĩa- mũngĩakũrire nairobi ĩno nĩ jackson harvester akainĩ nĩ kwĩrire thirikari ya moi kũndũ arĩ corrupt nĩ mũngĩakũrire nairobi ũguo hana

na mũndũ ũna angĩgĩa bilioni ĩmwe no ndoĩ kũirĩte ikimũteithia rũciũ no gakuhoya hĩa rũciũ no gathiĩ kũrogota makara na bara kamau ĩ ndĩrona ta ngũthiĩ na mbere tondũ mbura ĩrĩa ĩ- ĩraura gũkũ nĩ nene mũno ha, nĩ kĩrathimo mbura ĩĩ ĩrĩ kuo nene biũ na ndĩraigua ĩkĩmũkinyia hau athiũka hau mau mau nĩ kũkontentuo aha